Pisa ndipo mvura yekunwa. Eh. Ndikumbira mvura yekunwa mukoma.

uyai pano hmm? ah, ndipalife bvisai bvisai mura
eh, ndimbori palife uyai kuno guys

uyai pano uyai pano ha ah, dhisiti chachemedzwa nezvinhu zvisina basa here uyai pano

uyai nyatsodeidzanai zvenyu wandai uyai makawanda uyai makawanda uyai zvenyu uyai uyai makawanda ndida i need to talk

teganai teganai muye pano

maswera sei nyatsosvikai zvenyu uyai uyai Uyai zvenyu, uyai kuno ndimbonyatsotaura zvakanaka. Uyai zvenyu, ah, uyai, uyai zvenyu. uyai zvenyu mhm uyai uyai uyai uyai zvenyu uyai kunoko uyai hanyatsoungana izvinhu svikai svikai svikai sapamura svikai svikai svikai zvenyu svikai tonight how are you guys

take note without any fear ndikutoshoka ndikutoshoka im actually in shock muri kunzwa uyu passion ari kuti ndimbobvunzawo pashoni ari kuti inini ndakataura nezvake chimbondiudzaiwo kuti ndakamutaura rini munhu anonzi pashon java chimbondiudzai when did i speak about pashon java when did i speak about pashon java when

marabha akarwara muri kunzwa marabha akarwara ndakafonerwa inini ndiri kuuk maititi marabha ashaya anobatsira marabha ari kurwara vese nehama dzamarabha they called me ye yeah. take that passion java batsirai marabha batsirai marabha batsirai marabha noise ndiri kuuk because people know kuti inini namarabha ndakapfupi we always hang out besides zvekurwara we ate together we do stuff together ne so people approach me because they know we've been friends with maraba and kapfupi we come along way ndinotomboenda kuairport you guys munondiona ndichishuta ndichiita sei andiitika you do remember do you remember kuti vana vandaitamba navo bva udhara ndafonerwa you guys didn't you see me sending 600 us dollars hamuna here kundiona ndichiisa 600 us dollars hamuna here ndida kuti ticommunicate hamuna here kundiona ndichiisa 600 us zvichinzi pari kudiwa scan scan handitika yamaraba you understand hapana mari yescan tumira 600 us dollars yemari yescan yamarabha shugeta took the money akatanga kuenda namarabha kuhospital from epworth they did the video call i think you guys saw the video call ndichitaura ari sei kusvika vasvika pachipatara mari ikabhadharwa in my eyes mari yandakatumira anditika ndikachemera vanhu vamwe vakasenda maecocash guys let's help marabha ndakatomitira prayer anditya ndakamuitira prayer zvakanaka naka anditya and then marabha anobva anzi atwa scan ngaadzokere kumba anozorora scan yaita sei yakavhwa anditya scan yanga yakavhwa ne600 yatumirwa nani namaititi you understand dzwisisai apa dzwisisai panapa anditika marabho arapwa akamirira chii skani yake akamirira chii zvese mari ndabhadhara ndakaendesa magroceries worth 200 us dollars anditika ndakaendesa mvura 400 us dollars can you calculate 600 plus 200 plus 400 us dollars how much is that let's talk let's talk let's talk how much is 200 plus 600 plus 400 it's 1200 do you understand me makazviona handitya from my own money you understand ndisina intention you people know i help a lot of people besides marabha munondiziva guys you know me you know me handiti ka ndinobatsira vanhu vakawanda sterek without kumbotsvaga kana kutendwa because ini handizi richi ka ini handidrive lamborghini ka ini handidrive ferrari but ndinobatsira handina imba kuamerica handina maslaves handina maservants but ndinobatsira from my heart because ndinoita what i can afford you understand what i'm saying what i can afford i give out i am not rich but i give and that is my gift

he was not there vakazoapiya marabha atotestwa atonzi chienda kumba do you understand passion akatenga mubhedha orit kana akatumira marabha mari ngaandirakidzawo marecits anorakidza kuti ndini ndakaitisa skani yamarabha we are not fighting kubetsera vanhu but we are saying ngatibetserei nemwoyo not nekutaura nekuda kuonekwa oro nepride yes i know you passion you have money yes i know you are rich richer than me yes i know you have power and lately you want to control the world but let me tell you something my brother you can never control me and i refuse to be your slave no matter what you say or who you talk to or who you are connected to let me tell you passion i will tell you this today

didn't i ask you why do you want me to do free things for you you pay just like you pay vese vaunga uchitaura nyaya yemotikari iwewe passion do not call me nyaya yemotikari yauri kuti hanzi ndakati nditengereiwo mota you are very crazy you passion handina motikari yangu handina motikari dzangu here mota ipi yandakakubhega iwewe you called me ndikakuti ende kundiranzi hanzi hatizivane is it not mawindow is it is it not mawindow who approached me is it not mawindow who approached me to say java ati huyai mutitore kuairport is it not mawindow is it not mawindow is it not mawindow who called me akati profet java vari kusvika handei tinovatambira why are you saying ndakaita kucheka dzafa ndakauya ndichida kukuona what's so special about you that i come what is so special about you yeah he what is so special about you yototi handizive handizive maititi handivazive iwe ndandisingauye kuchechi kwako here yo masikati uchindinamatira maafternoon prayers yo ndandisingauye why are you talking as if you don't know me why are you talking as if you do not know me you say he maititi ndakatanga kuvazirara paairport wena wena Didn't you, I used to come to your church muna first uchindinamatira yo didn't I pay ma 20 dollars ekunamatirwa newewe kuna first wakutaura kuti hanzi ndinomuziva hausiriwe here wakati mahwindo auyozondicollecta haana kundicollecta mutown kuti ndoda kunoona pacho handei tinotora java then i came then you said stream life then i streamed life youare saying kuti vakauya do you think do you think if you look at me do you think

you understand I've never begged you for money. I've never asked you for money. I've never said anything. And if you're talking about the picture, I have the picture and you know the picture. Ukunzwa? You know, don't you know the picture? Utera kuti hanzi vakati ndine picture yenyu hausi kuiziva picture yako yanga uri mumuhotera hausi kuiziva hausi kuiziva here

i did first i did first before you and andina mubvira ndakakutaura utori muchekadzi vabati utori and let me tell you something you want to control the whole of zimbabwe listen up me you can never control me you can only kill me do you understand you can only kill me

ndaive kumapurezi ekuchechi kwako tichibhadhara 20 dollars wauda kutaura kuti hanzi handikuzive ma20 dollars ataibhadhara eprayer waiti aendawo aendawo ma20 dollars who do you think you are you want to come and rule me i work for myself shamari handidye mari dzechurch shamari you understand handidye mari dzechechi inini ndodya mari yangu yemaoko ukunzwa ndodya mari yemaoko you understand vanhu vanokulika ngavakuliki i don't lick your ass passion i don't lick it and i will never lick your ass do you understand me i don't lick your ass inini uri kunzwa anditombo kunanzve java usati wakambonipa sendi the other time you like to people kuti you gave me 500 years wakandipa waya wakandipa waya iwewe wakaudza vanhu kuti wandipa 500 years bos unoda mbiri you want to be worshipped you are not my god i worship the almighty not you do you understand I worship God Almighty. I don't worship passion, Jara. Do you understand what I'm saying? takutaura uda kutaura jangi uda kutaura jangi panapa uchitaura uchindiudza uida kundiwanzira kabisira handizi handizi miki mouse inini handizi gore regonzo handizi

I don't bow to you my friend. Motikari yauri kutaura iwewe kuti hanzi inini ndakatonitengera motikari. I buy my own freaking cars, sweetie. Wanzwa? Nyangwe dzikaita diki isiri lambo but I afford them. My own cars. Do you understand? Unoda kunamatwa ndiwani iwewe?

they know the truth but they can't tell you because they are afraid uchavanyima mari handidi mari yako ini java you understand handidi mari yako handidi kana sendi kana zviri zvavo zvawautora kuti hanzi madam bos uri kuiziva nyaya behind iwewe wanzwa usaite kuti ndikutaure zviri deep deep iwewe wanzwa usaite kuti ndikutaure zviri deep deep wanzwa ndokupinda

i don't depend on you sha handina kana sendra unondipa iwewe uso i don't depend on anyone iwe ndiri wani chibrashiti chinoshanda ndoshanda ndega iko nezvemai latest car ndiwakaisa sendi ipapo ntoa ndaikukumbira motka ndokumbira motka kuti ndofamba netsoka ndofamba netsoka here unopenga iwewe handikukwate handitombokukwate chero ukandishaisa mukana muindustry ndakapinda ndega i don't know i don't know i'm not afraid of you passion those who are afraid of you will bow i don't bow to you you understand i don't bow to you controlla nyika yese not me no i refuse to be controlled handikukwate

ude kupindira nyaya yemahwindo mahwindo akandiitira live wakadi umutsiura uku wakadi umutsiura kuti mahwindo usaitire mwana live how old is mahwindo how old am i akataura kuti toda kukumirira kuairport nemamonya ndo matongerwo akuitwa nyika here ndo Unotaura kuti haundizivi taisava uchechi wako uchibata dollars yeprayer here iwe? unokwatwa newa unochengeta chani chengetwe newe inini handichengetwe newe ndazviramba ndazviramba you have never given me a dime you understand

you understand handitorere vanhu mari yeminamato inini you want to challenge me come face to face I'm an whole, I'm a whole army inini handitombo handina munhu wandokwata handikwati handikwati handina munhu wandokwata get this in your thick scalp passion java zvezvo zvaunoita nana chiwengo utanzi nyenyenyenyenyenye uya kwandiri kuti nyenyenyenye kumeso kwangu uchitaura real prophets who has been donating why is your own donation so special if we mention prophet ma uroramiwo look at ana ana ana angel vaya vaya he's been helping a lot Did, have you ever seen him bragging bragging

unotoleretwa uchiaccommodatwa because une mari ye yeah? unoaccommodatwa because une mari that's why people accommodate you because une mari that's why munhu wese achingoti ukataura unoti bos handisi bos wako kaini handivati newe kaini pasho njava handivati newe waiziva saka handimbofe ndakakurespecta ndaitokurespecta but respect yacho ndatoishaya pauri waiziva and haufe wakandimisa whether watry chi whether ukatumira whether ukatumira vakomana whether ukatumira black boots listen up iwewe namahwindo and the list is endless if anything happens to me kana kuti ndarohwa neboys ndiwe top suspect because ndiwe uno initiate stereki zvinhu you think i'm afraid of you because ndine ndakanyarara nofunga ndokukwata iwewe handina munhu wandokukwata iwewe uri mvura duku stereki panyaya dzekukwatisana ukunzwa

you changed my number iwe uriwe unonditsvaga dakuisa mamessages a unonditi post this let me look for those messages safe mameseji awo aindisendira yandakazokutumira kuti iwe kana uchikwanisa kutengera taira motikari ka ini ndikaposta nditengere motikari yacho wakuti ndakakuti ndikumbire kutengera motikari yandakambotanga kutenga ndiwo akaitenga you think you can destroy me a whole woman like me uri kutamba nemunhu asiri iye sha tamba nemunhu asiri iye i don't need your dirty money sha handidye mari yakadaro handidye mari yemarituals handibati handibati Hee mai chiti handivazive nhasi hauchandizivi hauchandizivi zvimapreya zvako zvataibhadhara 20 dollars wanga usingandizivi wanga usingandizive wanga usingandizive here you want to control the world uchingoti munhu wese ngaakupfugame are you god ndoti kunamata mwari ndoti kunamata iwewe unopenga herewe

garai mumba ndoyaita kuti muitwe muranda napassion nekuti anenge achigovera mari strategy yoyi yekugovera mari ndeyekuti murambe muchingomuti ye wakanaka nyange wakatadza ye wakanaka nyange wakatuka munhu ye wakanaka munovharwa nemari evil people always nourishing their evilness underground with money inina don't beg you i don't beg you mirai nditsvage mameseji hanzi ati ndinomufonera here mirai mirai makadaro hold on hold on mirai musabve let me look for passion java right guys ndamawana manhingirikini sorry nanambo nandichitsvaga maushu nandichitsvaga mamessages ndamawana mamessages after this life ndichamaposta mukunzwa after this life i want to post ndamawana ari pafoni yandikushandisa iyoyi you understand ehe ari kupost yaari kushandisa iyoyi ari kufoni yandiri kushandisa iyoyi handiti ka ndichaanditi ati hanzi eh, handiti haatauri neni ndamawana so im definitely going to post this attention seeker you think you think ndinofanira kukutya nekuti zvoni uri are you even a, a real prophet eh? are you even a real prophet only the people the poor people tambure sha handitombotambure handitambure kana not even for one minute handitambure handimbofe ndakakumbira mari java unorota iwe ari mufoni and the last time he even haged my page ask him he haged my instagram if you do not bring my instagram in three days i am going to expose you akadzosa instagram yangu in three days exactly do you understand hala utaura tanzi mai titi on a personal level wakangana ma 20 dollars edu ataibhadhara kuchichechi chako uri profeti vechii vaonda kuswera uda undikwatisa sha ndine maprofeti andorespect andisingambofa kwana ndichitaura panapa not iwewe and andakatobvisa respect yekuti profeti uri passion wanzwa vanokuti profeti vanokunyebera uri passion kwete profeti wangu nini nometa ndika ini ndatojaira kutukwa ndatotindivara nekutukwa ndatotindivara nekutuka vanokunyebera vevene kuti vanoda mari kwauri vachiuya vachikunamata vachikulika liki liki nandidi sendi rako shamari gara nechilambogini chako wanzwa handitye handitombodya kana kumba kwako kana sadza rekumba kwako yondiwo nditori nemari yangu because ndaimbobhadhara maprayers uchurch kwako wanzwa ndokuuya uchindishamisirira kuti anzi i don't fight a woman uchindidhisa you don't fight a woman why are you dissing me now if you don't fight a woman he makati nditengerei mota kunge madhambosa handirarame necharitin tengeranai ikokoko ino handitengerwe mota ndotenga ndega wangu handitengerwe motikari nini mm. handitengerwe motikari waona ivo kana waimutengera ndizvo zvotengeranai waiziya ina hunditengere motikari ndotenga mota ndega Skwero uchida kuchika unochikidzira ani kwewewo nekuti ukauya kunoku unoenda kumusoro uko utotanga kufungwa kuti youare too special nekuti uri uda kunama ina ndikulikesha kumba kwedu nditori nenama nehama hama dzine mari doesn't mean tinotambura isusu tine hama hobho dzine mari kumba kwedu isusu we don't brag hobhowo nditoriwo nehama dzitoriwo nemafulamboginayo you think you are good ndiye akaheka anoheka mainstagram evanhu achiheka achidhinhiwa nemaviews achiheka achiita sei sei ndii ndakamutumira ndakukutumira imeseji yandakamutumira iyo ndikanoti iwe return mainstagram kafoto kaari kutaura kaari kuti keni ngwanga usina here shoti motel unenge uchite chine vamwe vakadzi motel kana uri munhu ane mukadzi ndaidaka kubhadharo iwe unoda kundiitisa mahara ndiri mwana wako unoda kuti ndiposte mahara ndiri mwana wako here unoda kuti ndiposte mahara ndiri mwana wako nongokuposta mahara unofunga kuti ndakashandira zvekuti iwe undipote ndichikuposta every time unoti post me post me usina chaunondipa of course kane ndichitoda mari you act like munhu ari right if you act like munhu ari right batanidza mazimbabweans unosaboteja vanhu uchisaboteja every time we see your plans you see your wicked plans wakaita live unenge uchida kubhesha uyo akaramba kushanda newe unomubhesha uyo akaramba kuita zvauri kuda nemari yako unomubhesha because iwo ndiwo multimillionaire why doesn't bill gates break the way you break mameseji ari mufoni ndichamatii ndichamaisa you are a bully because people are suffering you bully poor people you bully poor people you bully poor people you bully poor people handizi poor zvekunzwaro newe handizi poor shoti rake ndakariona papicture yaari kutaura kuti hanzi he vaiti ndine picture handina kumufonera uku ndichida kutomuprotecta ndikati ndine picture yako uri muhotera ndini ndakatomupa warning ndine picture yako uri muhotera java ndanzi ndiiposte handisi kuda kuiposta i am being kind to him i am being kind kuti aiwaka uri munhu waprofeti saka zvikanzi pikicha rikazobuda hazviite akutonditi hanzi hee e, vaiti nekuti vaida iwe unopenga serekiyo ndotenga nhingirikini ndotenga mota ndega inini ukunzwa mari yemaofferings iyo ndoyo anobva wauda kutanga kutoti hey you have ma where how why where is the foundation of your money it's from christians respect the people respect the people Don't diss on the same people who give you money. They remain poor to feed you. Respect them. You understand? Respect those people vanokupa offering. Ndo vanoita kuti utenge Lamborghini vachikublessa. Ukunzwa? respect vanhu nekuti ndo vanouya vachiisa offering vachiisa offering oicollector waicollector wotenga lambogini wouya futi wotenga kudadira the same people ah shaz no no ini handitombo ini handina munhu andotya ini ndingana ndine chinhu chandakabviswa pafesi yangu iganda rekukwata ndosaka pamwe muchiona ndakashata kudai so ndosaka muchiona ndakadai so ganda rekutya rezvekunzanzi he tichakubata tichakuita seika munotondibata but ndakutarirai chokwadi respect the poor shamari utoda nguvhaira he ndinobhadhara 375 one workers and then unovabhadhara ka because unenge uchivaita mutactic iwe unofunga kuti wokaudza munhu kuti yone miruziroza andi munhu anojamba munhu anojamba ka munhu anotokupa kalambogini yake nekuti unenge wamuti unonzi rozi kana kuti unonzi dadirai you think weare stupid enough inandimbokutye for any day zvekuti anzi unowanzira vanhu uchishata down me i have a gift from god god almighty haimiswe nevanhu gift yangu uti bvuma kupusa unoda kupuswa uda kupusisani uda kupusisani waunoudza kuti everyday bvuma kupusiswa respect vanhu vane mari saka kana munhu ane mari anobvumidzwa kungodhotera munhu wese wese munhu kana ane mari anobvumirwa kungoti munhu wese wese wada jump how high jump how high

Pamari chin majaira indai kamunopiwa mari yacho ikokoko zvemahara munozvidawo munenge muchainitiatwa musatanism every day hee ndikupa ndikupa vanhu mari uri kuda uri kupa vanhu mari kuti vakunamate ka do you know if you get broke today nobody will pay attention to you do you know do you know now ukati uchisina mari iwe pasho ndopaunoda una vanhu vanokuda iwe do you know that izvezvi ukati nhasi java hauchisina sendi hakuna kana tsuro inokuda vanhu vanokuda because une mari yekuvapa saka vanhu havana kupusa vakangwara vanoteera mari yako havateere mwoyo wako mwoyo wako hauzi clean ukunzwa moyo wako hauzi clean at all i will say it inini ndotaura chokwadi but ndonamata sha same mwari waunofunga kuti unonamata ndo same god father vandonamata vanhu vanokuda chete chete because unovapa mari bvisa mari bvisa mari uone vanokuda bvisa mari chete just remove mari utu uone kuti vanosara here skoronamatwa he profeti zvenyu profeti chii you think you can control chienda akapa chigaro isu wakapa chigaro isu wakapa chigaro pacho uende ipapo utitonge utonge nyika kana uchida ubva wati heng maititi ndife because as long as live inini i stand for what i believe i am not afraid of anybody me I'm not afraid of anybody and handitize zvinoita vanhu kuti vakatuka vanhu vanoenda overseas kunowanda handiwante uya paden pangu ukunzwa and one day vavoti kana ndikanzi ndanesana nemunhu anzi maititi then she traveled abroad and looked for aslam hamaya handiite zveaslam ndiri pazimbabwe apa you understand ngavakutevere ivavo vakupe mari uvape mari ini handitombode mari yako inini handitomboide ukunzwa handitombode kana send rako java motikari yauri kutaura yo recently ndakatobva kuuk neimwe motikari ukunzwa sanjairire iwewe mari yawakandipa imari ipiyo kunze kwe100 dollars yawakanyebera kuti hanzi zvoni ndakampa 500 bombo clat ndofunga kuti ndinokutya kuti hanzi nekuti please musataure zvese zvabaut maprofeti pane maprofeti anoyera atisingataure izvo atinoziva kuti akomananga munhu uyu munhu wamwari wanga wapedza nguva yekuprofita vanhu uyu ana all over social media iyi are you cousin to zuckerberg are you a cousin muri makazeni here nazuckerberg wapedza nguva yi kuprofita isusu maprofita hatisati takambomaona achigalivhanda anogalivhanda achiita zvinhu zvemweya kumweya uriko kunyama uriko where do you stand

tumira vanhu vako vauri kufunga ivavo kuti hanzi vano vachauya kana kuti maboys handi magara makandichikidzira magara makandikwatisa mukati ukauya kuzimbabwe uchazviona ende ndiri kuzviziva ende mazimbabweans in front of this 7.3 people if anything happens to me let me tell you my top suspect

muzimbabwe africa in whole muri kuona handisi kuziva zvamakandirongera motoda kundiurayira social media munopenga stereki nofunga kuti handisi kukuzivai ndikukuzivai inini makutoita kunge zvinonzi nyaya yeyeyeyeyeyeyeyeye nhingirikini yeye social media makuita kunge iri politics kuita politics musocial media hatiyatozi horameni chaiwo because unogara une stress put this down write it down if you see me die if you see me kunzi hanzi ndarohwa nevakomana those three are my top suspects namai maketeni vari four muri kunzwa vari four vanhu vava vari deadly they want to kill me ndiva ndakutaurirai ndida kukutaurirai nhasi whether you hate me or whatever if i die today its passion java mawindo Taira Chikocho and Mai Maketeni. Those are my four suspects. I have said my own. nyangwe mukandituka nyangwe mukati chi handisina basa nazvo ndaneta nekutukwa ine i don't care anymore ndaneta i am tired mukazonzwa kuti pane maititi vapfurwa ndo matop suspects musambozvitsvage kuti ndiana uraya maititi timu irororo riri deadly timu iroriri riri very deadly timu iroriri very very deadly

ndozvichengeta ndozviriritira i take care of my two kids leave me out of it do you understand leave me handichakukwatei mese ndaikukwatai handichatombokukwatei imimi vanhu imimi mukunzwa handichatombokukwatei kana kahwani kana kasendi kana kabodzi kakadai so handichatombokukwatei

nevanhu vava vari influential munhu kana ane mari anoinfluenca zvisina nebasa rese kwese kwese daundisaizi asina nebasa rese mwana ndokukwata here munodi kuya one by one munodi kurwisa mukadzi gurushushu kuita guru mwandira kurwisa single mother mukadzi akarambwa munopenga imimi mukunzwa munopenga stereki mazimbuya nevamwe mazimchembere nevamwe mazichii inga wani mune mhuri dzenyu munorwisa one mukadzi one akatorambowo zvake ane maishu zake naye tekiteki kudai pafacebook naye tekiteki munonditira shofu yechii at least i work hard i work hard for my, for my money for my two cents i've never asked anybody for money mulife yangu inini ndikakwereta ndodzosera ndikakumbira ndodzosera but kwamuri hasani ndakambokumbira mari because hamuna dhiri i will not bow to you I won't sell my soul to you. Wani, mukadzi wani akatorambwa ari kuzvirwarira madi undisiya ndafa nechirwere. Muri kudi undisiya ndife nechirwere than kuda undiuraya nestress. Jealous godo ndikaita chinhu unoona rimwe uri chirimpinyuka. Ii ndisude ndikaindoswa. Ii ndisude ndikaitwa sei? Because what's so special about you? what is so special about you ndotadza kuita life yangu inini ndotadza kuita life yangu kana kutombo eh, chichi kana kuita chii nekuda kwekuti ndinoatakwa level ndaitei hapana ndinongori munhu anongoya achitaura chichokwadi chake achiita majokes ake unoona vanhu achagurumandira kuda kuuraya munhu wani kutoita meeting you want to trend anyone who wants to trend anotanga anyong'ora maititi anyone who wants to trend anoda kunyong'ora maititi anoziva kuti amaititi vachataura of course ndotaura ka i don't keep things i don't keep secrets i don't keep burdens i let them out do you understand leave me alone because watenga chimbhedha chimbhedha wadii kugadzisa imba yacho wanga waivaka here yava kutobhosa kuti ndakavaka imba ndakamuvakira imba imba yacho wanga waivaka ko wadii kuzotaura waivaka muri macultist yeimba e, tisiyeka isu hatina hedu imba hatina zvatinazvo tinodriver mavhitsi tiri varombo hatina vashandi 371 but what im thankful to god is god loves me still ndikatenga kaleather sofa kangu ke 1000 ndoinenderana neni ndikatenga ledza sofa randatenga nhasi re 1.2 ndo rinoenderana ne two cents yangu iwe ukatenga rako re four million tozitenda koe mari yaumofara nyika inenge yakawanda zvekuti you can buy a sofa re four million mari yeofaring ungaite zvekutamba nemari yeofaring inoya iri mabhasketi ka muda kuita zvechikauti zvenyu pandiri munofunga kuti chii I've said my own. This is my father's country. Handina munhu anondibvisa panapa mugo motokwanisa kutozondibvisa nezvimwe kwete zvenyu zvekuswera muchindisaiza padhen pangu apapo pasera ndapedza newe mumutaurire profeti wefeka ndiswerere izvozvo kuti yamana respect munhu ane mari munhu ane mari anorespectwa kana ane character kana une mari usina character to hell with your money What is a gava, gava, gasha, whatever? ofunga kuti ndinofanira kukunamata ini kukunanzva kuseri kuti hanzi ndipowo mari ndakakubhega kangani andambokutsiura here kuti vhura instagram yangu yawanga wandihwekera

unofunga kuti ini handina chaunga chekucheche ka unofunga kuti dai ndiri pasta ndingadai ndisina lambogini here izvozvi dai ndiri profeti dai ndiri profeti izvozvi ndichitori neyangu lambogini kana yepinki because ndechichitongoudzwawo vanhu kuti chii jesu akazodai so akazodai so uda kutaura kuti wakarapa wakarapa marabha wakarapisa marabha kupi 600 iyi nanhasi irimo muunhengirini mangu akaitwa scan makazouya leta chingotii takauya leta mobvuma kuti makauya leta kuti utanzi takusira maititi unonyeba uda kundisira because wanyeba kuti unomuvakira imba kamuvakira imba yawataura usada kunyeba uchitanzi ndakuzvisiya vaka imba ya unenge uchinyeba unonyebera vanhu hobho ndida kukutengera mota kada kutengera imba unongotengera kana one vamwe vese izvo zvinhu ngatiende kumadance all artist timabvunzi timabvunze madance all artist ese yekuti makapiwa mari here ndofunga kuti kana wakapiwa vanhu mawaya vanhu vanopengeswa nemawaya wotofunga kuti munhu wese anopengeswa nemawaya handipengeswe nemawaya inini uunzwa vanchatiza nyika yangu nekuti hanzi ana patson gara kuamerica uku gara kuamerica uku chete ini newe hatitombori pasame level uyewo une level yako yemalambogini ini ndine level yangu yetumota tudiki bo zvekuti otakuti one fight woman uchindifaita unenge wabhadhara zvematusedzi zvako kuzimbo life uku wavabhadhara ka kuti upihwe mukana yee ndazoya ndakapfeka bhachi rinodhura ndakapfeka morning gown iri inonzi chii inonzi chii yandakatenga kuuk irinonzi chii morning gown iri kuprimark iri ndere kuprimark 20 pounds iwewe nejaketi rako re20 million tinozvitenda handizi zilevel rako chisiyana neni bhozi handizi level rako waiziva iwe ita zve bhachi rako remirioni ini ndoita zve primark yangu this is 20 pounds 20 pounds primark ladies and gentlemen i am wearing primark for 20 pounds for me

tenda but haizi yangu imari yako haizi mari yangu mari yako haizi mari yangu waize ndinorespecta mari iri muhomwe mangu kwete mari yako waize ndakufa undiurayiseka kana uchifunga kuti ropa remunhu rinongoera you think we come to social media hatinowo mabackup kana hama kana kuti maspirits anotiteverera priman iyoyo ndo yandakatotenga ine ndakatuta zvinhu kupriman zvema 20 pounds mark 50 pa according to my level iwewo bhachi rako rahenrieta iroro 20 million ita izvezvi zvebhachi rako ndapedza i don't compete kana palevel rako une mari iwewe but usandijairire waiziya une mari but usandisaizere gara nemari yako boza handidye newe waiziya uri kuitisa vanhu kubara maartisti chaiwo ndiwo unomarwisanisa iwowo maartisti chaiwo maartisti chaiwo ndiwe iwewe unorwisanisa macelebrity macelebrity unomadhumanisa kudai uyo akaramba kuuya wakumudai uchimunyenyena uko oita zvimapenyenyenyenye w hausi kuda ndiite w yako iyoyoyo ndezvako ne w yako iyoyo ukunzwa w yantu hell with your w tese tiri kuenda kugehena tese we are going to hell. because a lot of you you are fake fake saka usambofunga kuti iwe ungaende kudenga iwe ukaenda kudenga indo ndogara pachigaro iwewe wakaenda kudenga ndogara pachigaro chamambo chaicho ndine icho tuna vanhu left left iwe ukaenda kudenga pashoniwe inini iwewe ukaenda kudenga inini ndinogara pachigaro cheushe iwe ukaenda kudenga that's a bet autipusisa panapa kuti avunga ndatiziva anonzi maman of god maman of god ovunga ndatimazii maman of god ari kuita zvishamiso uku matractor emagroceries ana ana ana hubert vaye vanoisa pano nekutaundi uku vanenge vakazadza grocery asi makambomona tsvo yachiti nyenyenyenyenyenye munofunga kuti havanawo maferari malambogini munofunga kuti havana vana bushiri vaive vanoyera vanofamba makamboona vachiti nyenyenyenyenyenye iwe ndowazonyanyoshamisa zvokudini apa marabhani akapfupi vasiyana because of you kungosvika kwenyu panzvimbo kungosvika kwenyu panzvimbo makupesanisa vanhu perapedic inoita here muimba inenge ichitangwa nowadi kutanga wavakaimba usenga perapedic kana uchifunga stereki mutenga pere pediki mumunhu ari kugara mugomba twadii kutanga waisa flow hanti unofunga what is i don't, i don't think like a billionaire do you think if i don't think like a billionaire i'll be here today do you know i used to stay in a shack do you know i used to stay in a one room do you know that

unofunga kuti wakangoudono every successful person anobva kure indakatombobvawo muone room ndamumarooms ari nani of course my house cannot be compared to your because you have a mansion because the church obviously bought for you you understand but unofanira kuziva kwete kuda kutishoropodza because some of us weare women weare working hard eh, tirelessly we can't sleep we can't rest weare working hard ndinotengesa kana masweets ii ndotengesa kana madomasi kana mabrugwa ndotengesa kuti ndiraramise vana vangu two vandakapiwa then you just come uchitidhisa mabasa edu because une une une une vanhu 370 vaunobhadhara ika vabhadhara ina this part of your employees ka why is it and this part of maworkers ako saka usafunga kuti inini ndingazombokufa ndakakurespect musi uya chaiye wakatonyeba pasocial media ndamupa 500 us maititi wakandipa here wakandipa waya wanzi ndine bhodhi rangu rinoti toita sei naye wanga uchida kuita sei neni kuti hanzi bhodhi rangu tatabvunzana kuti tomuita sei indaa muchida kukwatisa vanhu muchingoti munhu tomuita sei hakuna munhu akangomuka makuseni ane mari history yemaprofets hobho vamwe vakabva kumachechi mamwe vachikura vachikura vakasvika pavasvika havana mabviro vakavhairira vatendi vavo ini ndakabva muka shak why iam proud of myself guys ill be honest with you iam not a rich woman I am not a rich woman, but what I'm proud of is now I can afford to buy myself a car.

iwe haushandi unongoti mahumba mahumba bruce kadeya baragadiya madeya baragadiya madeya vanhu votobvisa mari manje inini handikwanise kuti hanzi eh, eh, bruce kadeya ka ini handikwanise kunyebera vanhu nebruce kadeya iwe kana uchikwanisa kunyebera vanhu uchiti bruce kadeya izvozvo mutactic wako wekuita mari but inini inini ndinoshanda waizia ndinoshanda handite bruce kadeya ndiri pacheya ende pamamana mira apa usingatembe nebackup faiti chaiyo chaiyo usingatembe nebackup ndo paunonyatsoona kuti ichi chimurume hachisi chimukadzi faiti chaiyo chaiyo ukunzwa kwete yekutumira mathags aa uh -uh. mutemo chaiwo kuti gedhi nkende bhora nkende java rova maititi ndopaunoona kuti inini handiitirwe iyoyo wangu ndopaunoona kuti ndiri murume ari musketi ukunzwa handitombokwati usatombotumire mataxi zvemataxi eye mataxi anondirova one on one chaiyo kuti kunga zvibhakera kunga ah, unonyeba iwe ndozvataka zvatongongoma yatodanirwa tichinzwa yemafaiti iyi ndongoma yangu chaiyo chaiyo usambounyatsoona kuti anzi comedian comedian seri kwacomedian kune soja gamba ranzwa nekuabuswa ukunzwa gamba ranzwa nekuabuswa rawakatarisa uriona here gamba ranzwa nekuitiswa saka ndikakubata nechibhakera chiziva kuti chinouya in seven stories ndokupedzera shungu dzemaproblems dze angu ione one aka aka aka aka kachibhakera kauri kuona funga kuti ndingatokukwata unoswera uchisaizwa munhu mwai munhu akaita mudiki kudaro handa kutyiwa madhero munhu wese neni namaititi haumboite kana fight nenanzi vakadzi takanzi chichi uchidhisa unodhisa kabisira unozvi kundidhisa uchiunza taira nekuti wakamutengera itaira yamunenge muchiita asi munofunga kuti tete tisingazivi yamunenge muchiita here you honestly think tete tisingazivi zvamunenge muchiita uda kuya panapa uchindidadira utonyari kundidadira ndine zera newe here inini ndine zera newe haunyare haunyare kunditsvinyira kuchinyurawo single mother haunyare haunyare kudisa single mother hautonzwawo nyadzi dzekutongondinyaro maprofita maprofita enhema real prophets are there kwete zvekuti unouya panapa uchitanzi ndiite profeti unoitwa profeti unoti profeti vani iwe uri profeti vani iwe unomwa manatural juice yako indomwa kokwe ndeyepound sikutora jangi panapa ndakakukumbira kutengerwa mota kupi handina mota here inini handina motikari saka ndakakukumbira kupi ndakakuudza kuti usangonditume tume kuposta usangonditume tume kuposta zvinhu zvako usingandibhadhari inga vamwe uri kubhadhara nemota wani nemari saka ndibhadharewo bhozi uri kundituma tuma wakuti ndakakukumbira eh, mari wakambouya ndingangouya kuairport ndisingazive time dzauri kuaraiva inda uchida kundita kunge dzubvu randi inda uchida kundita kunge wai iwewe ndaiziva time yauri kusvika kuairport sei ye yeah? ndaiziva sei arrival time kana musina kunditi endai motora maititi muuye tikutore haasi mahwindo here akati endai munotora maititi maititi zvanzi najava tuyo kuzokutorai kuairport wakuti hanzi ndakauya ndichimhanya ndingatyokere makumba angu inini kuti anzi hamusiri makati ndiuye here ndikushutei life weda ngondituma tuma mahara unofunga kuti ndiri mutuma wako here iwewe uda kundita kunge hwayi uda kundita zvechihwayiwayi iwanageto uda kundita zvechihwayiwayi post ende haakumbire anongoti post post ndikati haungoti post handiti unokumbira ukangoti kunge zvinonzi peji racho ndiwakarishandira zvinoita here ndakauya ndikakutora live kuarrival time yako ndaizira kupinini kana musina kundideidza oti hanzi maititi vakangouya one personal koma 20 dura zemunamato wandikanganwa wakangana kuti wakandimbondiprofesa hazvisizvo futi hazvisizvo zvakatozomboitika futi chinda unorara kane bhachi rako ini ndinorara neyangu 20 pound primke primax jacket wanzwa saka mari iyo kana uchiti ndakaitaura ka kana uchiti ndakaitaura mari kuti ndaida mari of course ndaida because haundishandise mahara i am not your servant saka ndakatoti ndipe mari ndikuadvertise ndo basa rangu handishandire mahara ndosaka ndava kuti inga vamwe uri kutengesa uchipa mota nemari ko inini ndipeka ndikumakete saka chakaipa chii wakunditi hanzi handikuziva una undiprofita dream yacho yakazomboita come to pass yandakabhadhara 20 dollars nhasi wakuda kutaura kuti kwanzi iyeye usanditsvairire iwewe ukunzwa usanditsvairire nyenyenyenyenye usanditsvairire pafeya chaipo chaipo matop notch uvaudze kuti uya tipewo mukana timborovana namaititi uone kuti ndokubinha sei sandijairire kana uchitonga tongera kwa uchitorera mari ina handidi handidi kutongwa zvekudaro handitomboda machats arimo mfoni ndichipedza dakuisa ndakatombomupa warning andihekera page akaridzosa akaridzosa after three days page rangu richidzosa akutaura kuti hanzi handitaure naye ndiya handakamuchinjira number hausiri wakauya nenumber uchiti hanzi this is mm, eh, eh, mm, this is my new number maititi wakuti nini ndakakulikira number unonyanyoshamisa chiko iwe unondichinjira nhamba yechii unofunga kuti nhamba yaunongogovera munhu wese ane mbiri ngati unoda kuti akuitise mbiri iwo ndiwega uda kusara une mbiri wakapfeka crown ndiwe jesu here unoto zvanzi ngatinamatei passion ndiwe jesu uri jesu wani namatwa nevanokunamata ini handikunamatikana handitombo kunamati and iw never i pray to god almighty handitombo kunamati forget ndikunamate kana because ndotoda kutonzi ndinamate java ndoti kunamata mwari ndapedza mwari ndichiyengeteiwo ndiri ndabvu ndoti o oh, java ndinichengetewo unondichengeta uri muchengeti wangu kusvika pandasvika zera rino iri unofunga kuti eh, zera rino iri ndowanga wachimbonita kuti ndirarame ye yeah? torotanzi eh, usatuke munhu ane mari saka ndo zvaunodenhera vanhu kuti tisakutuke nekuti une mari ye yeah? nekuti une mari hatifanire kutombonangirira tombo because une mari inandi bag iwe kumba kwedu isusu kune vanhu vane mari muri kunzwa vabvunzei vanokuda kuti kana ari zaferistas ha bag yemunhu ane mari ndinotogona kurara nenzara ndichimwa mvura ukunzwa ndichidya sadza nemvura kudai than kuti java ndipo mari yemuriwo unonyeba iwe unonyeba tamari yako yo tinoitenda but usanjairire watinti umfazi watinti mbokoto ini handikukwate gore regonzo ndiwe gonzo racho iwewe unotaura go ndiwe timu yenhingirikini yacho yakataura ndiwe timu yacho iwewe ndiwe gonzo ranyengena vanhu vese kunyengena kudai so ndozvavakaudzwa kuilluminati kuti enda unovashandisa stereki uzovaunganidza muone room ndozvawakatumwa wakatumwa kuzounganidza munhu wese kuti gather all the influential people the musicians we all know the world is coming to an end better not be the angel watumwa kuzoimisa wise better not be ndapedza ndapedza ndatopedza newe ndapedza newe ende handichatotauri chero ukazouya ukamira pamusoro pefuru gudhu chero ukatenga motikari inenge foni inenge ichiti tuipaka tuipaka handinei nayo ndodhiraivha yangu diki chero wakatenga motikari inenge ichitaura kuti good morning mr jama how do you eat you today handinei nazvo hausi profeti iwe uri comedian uya waiziva usataure zveuprofeti level reprofesi rakatobva pauri kana iri gift kana uri profesi ka yakatiza kana mutactic wemechi dzako ka wakatiza ndosaka wakuchuna in industry yenhingirikini because chawanga wakatora ka chekuona ka nemamwe maaizi ka chakafedha ndochokwadi maziso ako kana kuti 419 yawaiita yaya iko nezvaichisipo iko nezviporofita munhu kana uchifti uri muporofita ndiporofita inini uya undiudze madipesai ukunzwa uya undiudze madipesai unditaure life yangu kana anything chandisingazive tione zvakatopera mhepo yaya profesi yakapfuura pauri kudhara dzati renda riyaya rakabviswa pauri kudhara ukunzwa renda iri rakabva anointing yeprofesi yakabva ndichikutaurira inini indiri profeti wemastreet the street prophetes wanzwa i am the street prophetess your anointing went away long time ago passion it vanished wapererwa neanointing yekugesa mazita evanhu waakupinda muindastry yekuda kungotaura chimbodzokera ka umboita profesi yapera the holy veil is gone its gone totally

hauchisisiri java waiziva ndosa wakuteedza ind uya timire muraini izvezvi izvi vanhu chaivo chaivo vausingazivi kuti vamise muraini umboita zvako zviyo zviya utaure kuti eh, hello eh, you are name your name is eh, this i saw this say i saw i saw a man i saw a woman and i saw a cow and then if you saw a cow when they what did the cow do ndapedza newe ndatopedza newe ndiri profeti wemastreet inini handitomboitiro ndakakura muchinamato handivharwe maprofeti echokwadi ndomaziya and hamubove makandiona panapa ndichitaura jangi about them nyangwe vakandiitira kana chii because ndovaziya waiziya vhara vaunovhara ivavo not mina not mina kana ikoko kuteritori yenyu yemaprofeti ikoko unovaudza kuti amaititi vati house pro ndo zvandataura inini ndapedza chenda ikoko munopiwa mari uko waizer chendai munopiwa mari ikokoko ino handidi mari yako wangu hauna handina www dot getaway com siyana neni hauskuda problem